ndathecwo kũgũrũ ũcio ndaima mũndũ mwega ndona niĩ tarĩ oya wamuona ndimuonete

Ĩno mbembe na ndĩrarigwo kana nĩyo ĩmwe ndĩrathandũra. Mĩgũtũ igana mama? Tũgwĩka atĩa? Ũguo mami guo gũkũ gwathire kunĩka na nginya rĩu ndigũteithagio njũrĩ. Mama, nĩ ũkũhona. Nakuo gacukuru rĩu kwagĩra? Nĩkĩ? Tarĩ kĩ?

ndũgĩthikĩrĩria noigua thĩna ndũtũragwo thĩna nĩ umagwo noigua mũmenyage ũguo mamu nginya rĩma thĩna nĩ umagwo tũtigũtũra na thĩna niĩ nĩ njũĩ atĩ baba nĩ agacoka na nĩ tũkarĩa ona ti baba wanyu nĩ agacoka

ti ũndũ na gũthoma ĩ, gũthoma no Ũyũ ti ũthome ndakĩnyingĩrĩra. no rĩu rĩ angĩkorwo gũtirĩ na mbia ĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩendio thome rĩ rĩu niĩ ndiĩ thiĩ baba kũhũra nguo atatumaga mbia mami kana atumaga no agĩtũme mbeca njage kũmwĩra niĩ rĩu ndĩna bithi yaku ĩ mwaka ũmwe rĩu tiga gũtũma mbeca ĩ thimũ arĩa ahũra ona arahũra ahũre kũ? tigana ũyũ eciragia hanini rĩu atinda hau akĩũria na nĩoĩ biũ biũ atĩ We. ndatũmaga we ũtindaga gũkũ Niĩ twarĩtie ũkomete na atĩrĩrĩ. nokio wahũrirwo nĩ tata ũkiunwo moko twarĩtie atĩrĩrĩ mũthuri wa mũtongu wana haha rĩ ahũthĩra akaunti yake atũme mbeca ho tondũ niĩ ndikĩrĩ nginya cia kũhingũra Nĩwathire Ngacia kũrora kũhinga, tokorwo nĩ ndĩkaathe aratũmire. kũhingũra kana nĩ kũhinga atĩ kana nĩ aratũmire Nĩũrathire kũrora. angĩtũmĩte tũngĩrĩ kwĩrwo ĩni na niĩ ngĩetereire riboti no ngĩtinde kwa andũ ĩĩ kana nĩ aratũmire kana ndanatũma ngũkĩmũnogia wacuka nĩkĩ kĩragũthumbũra Niĩ gũthoma nĩ ndĩrenda ũgũthoma gũthoma. Na ngũtinda ngĩcokera o tamu ngerwo njokere. ndĩmũrie ũhoro wa bursaries rĩu ndamũria ũhoro wa bursary rĩ Mamu icio ciheagwo andũ arĩa makuĩte. Ithe tiguo tũthomaga. na arĩa mena thĩna matehotete Atĩ we makuĩte. nawe. Maraheo Nũũ bursary marĩ wakuĩrire akuũ? makuĩte Nĩguo mwarimũ aranjĩrire. arĩa mena thĩna ndegũgĩũka gũkũ mokaga makarora kana andũ ma- nĩ matari rĩu gũkũ rĩ gũtirĩ kĩndũ Rĩu tũngĩendia makora ici nĩcio caba magũtũhe cia irio kana cia na baba nĩ akuire nginya tawa ũrĩa tũngĩendirie No rĩu-ĩ mũtikamake, niĩ ndĩrona atĩrĩrĩ, o ũguo mamu oiga-ĩ, kaba tũhoe mbacarĩ athomage, o nani kamũira njokete cukuru nani hone-ĩ, nani njoke cukuru, to rĩu o nani mamu no nginya ningĩ ngathoma. Rĩu ona ndĩrona kaba ũrĩa mwakĩragwo mũkĩhike tondũ rĩrĩ, Oo, niĩ ndirahika oo. rĩu ona korwo nĩ ũhike-rĩ, ingĩrĩkũreherwo mee haha, tũnyite kamũtĩ.

Ih, gatagatĩ kanyu inyuothe ndiũ kana nĩ wanjirũ nawe wacuka mũno rĩ tondũ nĩwe nyonaga ũkĩendwo nĩ tũmwana rĩ Eni akĩrĩ ũtamaka tũthiĩ na nginya kĩa bara nginya matindaga makĩmwĩteta. no korwo nĩ ũkũhika twarĩkanĩra tiga kuga ndũrahika tondũ rĩrĩ tũkĩambe tũnine thĩna ũyũ

Ah, ũkemenyerera Ũũ ati mũndũ nda- amenyagĩrĩrwo nĩ ngai ĩĩ tondũ ndarĩ mũtĩ igũrũ ndakũigua tinde ũkĩrĩrĩria ũkwenda mũkũmũhũra ĩ ta matigane nani mũrĩra kĩ nĩ mũrĩte ona kĩrĩa mũrarĩa nĩcio gũthoni No, nĩ ndamũrore niĩ nawe tũgũ- tũgũkorwo Icio tũkĩrĩria ndĩrarĩa. kĩ ici nĩcio ngũ Rĩu ciakĩaga kũhĩa-rĩ, nĩ mũkũmenya nĩkĩ tũgũkĩrĩa. Ti ndokĩrĩra hau, niĩ ndingĩrĩra njeherie kĩrĩa ndĩhakĩte. Ta maka mwana ta ũyũ atĩ wanũ, thoni theri, ti kaba kwendio andũ mone mbia. Niĩ ithe ndicokagĩra tondũ nĩ inyuĩ mwarega kũnjoki ngacoka mwaka ũcio ũngĩ ngeka atĩa na ndiũĩ gũthoma. Ĩhĩ, we ũkwendio mbũri me. Ũũ nĩ nyanjong'i ona ndakũgũrwo. Twambe tũgite nginya, twambe tũgũre ibati. Nĩwona thoguo augire nĩegũtũma nginya mbia cia mabati. Nĩ karĩ nĩ mabati.

Onokire na nguo thaka mũno. Ũyũ ndangĩendeka nĩ imwana cia gĩcagi tondũ rĩrĩ ena ũ Nairobi kũrĩa aratũraga. Ici nĩ thakame. We nĩ ũkuoywo na ũgĩcagi Ti thau nĩ nderwo nĩ tata ũyũ nĩguo ngũtũma thakare. Tindai hau mũkiuga. Na nĩ ni kwanja nyendagwo tiga ũguo ũyũ mũratinda mũkiuga. Hatirĩ na thĩna nĩ ũkĩendagwo ĩ no nĩ waigua gũkũ gĩcagi ndũngĩendeka na no ũcokio kũu ũkagũrwo kuo. Takirai rekei tũtue nyeni tũruge tũgũtinda haha tũkĩangi kĩndũ hatarĩ.

Niĩ gũkũ nakuo rĩ, nginya marengeta mau ũramatiga mangĩ irenge rĩrĩ ndĩrona no rĩenjwo tũrute irenge rĩmwe rĩnene mũno no rĩrugwo mama kamarenge menjagwo ĩ kaĩ gũikara Nairobi ngai ũyũ nĩ mwana ĩ marenge menjwo ona icio mwana nĩ mũgũkĩigua handũ ciathi icio nĩ njiganu mwatukania rĩ

rĩu ii ona bamĩrĩ yakwa ma mangĩmenya ma kũrĩa ndĩ rĩu matirakiuga ndĩ amerika ndĩmathũkũmĩire kũmathũkũmĩra ma Ai, thaka ĩno nairobi ma mũrĩaga wĩna mbia Mwe- gũkũ nĩ amerika He, he, he, he.

Tũramenya rĩu gũkũ nĩ ngĩ. Gĩkĩ. Hmm? Nĩ kũguca. Ĩni niĩ gĩga gĩcima Ngai kwambĩrĩria kũ. Rĩu nĩ maũndũ marĩkũ ũrenda kũnyonia? Hmm? Gũtirĩ na ũhoro. Handũ haha nĩ nĩ ngũri rĩu. Nĩ nĩ ngũri. Hatikĩrĩ na ũru. Hmm? Hatirĩ na ũru. Nĩ nĩ ngũri rĩu wanyonia maũndũ rĩu niĩ no nyumĩte. Nĩ tikarĩte ũguo. Nĩ no tũtikuga ũndũ. Tũtikuga ũndũ. No rĩu kĩbiriti ndũkĩhe tondũ harĩa ngũkoma ĩ. Kĩbiriti. Tondũ ndĩrenda gũthiĩ kwĩigĩrĩra. Mm. Mm. Nĩ noma mũno, nĩ noma mũno. Ah, strong, strong. Nĩ tũgũgĩka atĩ. Tondũ we ũrĩa ũĩria ũgewa, ĩno nĩyo bara yaku. Ĩ, wĩna thimũ? Hmm? Wĩna thimũ? Wĩna imĩrũ? Imĩrũ. i kandi ya ya yaku ya ya ya wĩra ĩ oh ĩ ĩ haha hena ini nĩ tũrona rĩu ti kwega we gũkũ nona kĩrĩa gũkũ nginya thĩ thirikari nĩ nyingĩ ĩ thirikari nĩ nyingĩ na nũĩ niĩ ndimenyerete gũkũ Nairobi ĩ niĩ ngeigĩrĩra haha mũndũ nĩ oragio haha marĩhaga atĩa haha ĩ no kũigĩrĩra tu

ndatigire gwakwa mangĩũkaga gũkoma gũkũ kĩanda Yĩ! gũkũ nairobi maciara-inĩ ici ciothe oma ngai ũnjigĩre